Guyyaa iidaati. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa arjummaa isaatiin iida guyyaa har'aan tanaa biyya makkatti nu salaachise rabbi galanni isa haa ga'u. Warra yeroo hundaa'u isaa fi mana kana jidduu girdoon hin taane girdoon hin jirre islaama hundaa'u rabbi nuu haa taasisu jechuun rabbi irraa kadhanna. Akkasi sababaa kanaatiin har'a mana obboleessa keenya Shamsuddiinitti hiraata biyya Arabaa fakkaatu kanarratti namoota biyya adda addaatii dhufan nuti warra Itoophiyaa dhufee fi warri Dabuu Afrikaa dhufe afran akka tattaa'u gurguddaan kuni Warra dabbu Africa dhufe shanii wayda isaantu hedduudhahu Masha Allah asirratti walit dhufne mana obboleessa keenyatti hiraata nyaanne rabbi jazaa gurguddoo isaa haa kafalu jenna sababaa kanaan wanni walit dhaammannu obboleeyyan keenya warra wajji jiru hunda bakka galan hundattu dhaamsa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hoggaa namni isa biraa imalu sahaabaa isaatiif dhaamaa ture namtichi safara fedhu tokko nabi muhammad dhufee sallallahu alaihi wasallam imalan deemuu fedha yaa ergamaa rabbi sinqii wayii naa kenni zawwidni jee nabi alaihi salaatu wassalaam zawwadaka allahu taqwaa sodaa rabbii sinqii sii haa taasisu sodaa rabbii sii sinqeeysee jeeni Li'annahu namni Rabbi sodaate wanni san irra bareedaadha hin jiru duuba. Tanaafuu Nabi alayhi salaatu wassalaam mee naa ida'e yaa ergamaa Rabbii je waghafara laka dhanbaka dilii tee Rabbi si haraaramuu jeeni dilii namaa nama araaramuu irra wanni guddaadha hin jiru duuba. Mee ammallee yaa ergamaa Rabbi naa ida'ii je wayassara lakal khayra haythumaa kunta bakka jirtu hundatti khayrii Rabbi si haa laaffisuu je'eeni. Kana ufillee ruuhii teenyalleef kana dhaamna. Obboleeyyan keenya warra asitti har'a wal agarre hunda warra biyya Makkaa taa'anii fi nuti warra biyya Itoophiyaatii dhufee fi warra Dabuu Afrikaa dhufe warra kanaatu asitti bakka sanatti har'a wali geenye. Warra kana hundaa'uu ruuhii teenyaa fi kanaafis wanni dhaamnu sodaa Rabbii bakka jirtanitti diin keessanitti harka maradhaa, diinii wajji jiraadhaa, sodaa rabbii caayaa sodaa rabbii jala jiraadhaa akka nabiin sahaabtichaa dhaame ittaqillaaha haysumaa kunta bakkuma jirtu hundatti rabbi sodaadhu jee milkiin namaa ta duniyaa ta aakhiraa ta waan sodaatan jalaa bahuu ta waan barbaadan arkachuudha sodaa rabbii keessa jirti duuba miftaaha waa hundaati duuba nama rabbi sodaate wanni hundi isa sodaatti jedhan duuba kanaafuu obboleeyyan keenya hundaanuu kana walii dhaamnaa sababaa kanaan namoota keenya haa biyya keessa jirus tahee warra biyya alaa jirus warra har'a doorii tanarra wajjin jirre hundaafuu dhaamsi godhuu barbaannu. Hadaraa diin keessan ufiifis jabeessaa irrattis dalagaa diin keessan waan jooduuba. Diin amaanaadha. Diin hujiidha haasawaami. Waan qabatamaan harkaan qabatanii ilmotti dabarsan, dhaloota dhufuuf dabarsani malee waan haasawanii biraa deemaniimi. Dalaganii dabarsan, hojjetanii hojjechiisan, baratanii barsiisani malee akkanumatti namni diin namaraa dhaaluu hin danda'u. Dhaloota as deemu waan dhaalchifnu qaamni amma jiru, Nama waa beekus tahee, abbootis tahee, hundi namaatu nama waa barsisus tahee, xiyyeeffannaan isaa diinii irratti tahee ufiiti dalagee ilmaan isaatti dabarsuu akka qabu. Kanarraa labsi bakka kanarraa biyya Harameyn irraa dhiyoo tana labsaa turre. Labsa Qur'aanaati duuba. Khalawaa teenya ta Qur'aanaa haa deebifnu waan jedhu duuba. Khalawaa Qur'aanaa san dhabuun Ijoollee teenya Qur'aana wallaalchifte. Halawaa Qur'aanaa san dhabuun ijoollee teenya attayyaata wallaalchifte. Halawaa Qur'aanaa san dhabuun ijoollee teenya afaan salaataa wallaalchifte. Dhaloonni qubee warra Rabbiin Nabiin keenya sallallahu aleyhi wa sallam iyyannaa Rabbitti galchee isaan himate.

ilman fi barsisaa turan haa waan birollee dhabanii haa qooda duniyallee dhabanii diin ufitti harka maratanii ar'a nuti dabarsanii nuti ar'a warra khalawaan sun uumte irraayi hundi namni taa'u kun duba warra khalawaa sanitti attayyaata qara'e warra khalawaa sanitti quraana qara'e namni sanirraa alaa tokkollee nu hin jiru duba mana barnootaa kan nuti qabnu hin jiru duba khalawaa santu sheehu maxamii karroo ka sheekaf qabnu kana hamma ga'utti khalawaa santu uume duba Milkiin teenya yoo halawaa sanit deebine malee milkiin teenya hin jirtu duuba. Achirraahi darasoonni nuu dhalate. Achirraahi namni Qur'aana haffazu nuu dhalate. Achirraahi namni waa beeku nuu dhalate. Halawaa santu oomishe duuba. Halawaan sun bakka fit deebitee gahee siidha. Gahee isirraa eegamu yoon goone hawaasni jirjiiramuu hin danda'u. Kanaafuu namni biyya keessa jirus, ka biyya alaa jirus, Namni qalamni isaa waa katabu, namni katabbiin waa katabee nama hubachiisuu danda'u, namni walaleessee nama hubachiisuu danda'u, namni waa wali qindeessee khuxbaa godhee nama hubachiisuu danda'u, namni muhaadaraa godhee nama hubachiisuu danda'u, namni gorsa godhee nama hubachiisuu danda'u hundi duulli isaa Qur'aana irratti akka deebi'u, Qur'aana hawaasa jaalachiisuu irratti akka deebi'u amata baranaa kanaaf kana nama hundaafuu labsina. Namni. Gurupii adda addaa WhatsAppis tahee gurupii adda addaa jala jiru. Namoonni Facebook irratti waa dalagu. Hundi isaatu wanni inni katabuu fi wanni inni maxxansuu fi wanni inni dubbatu waan Qur'aana wajjin wal qabate akka tahu duula Qur'aana biyyatti deebisuudha, duula ruuhii Qur'aanaa hawaasa keessatti deebisuudha ka karoorsine kana bifa kanaan akka nu wajjin irraa hirmaatu. Namni qabeenya qabu qabeenya isaatiin halawaa Qur'aanaa deebifnee jaaruudhan. Tokko tokkoon namni as jiruu kun khalawaa attayyaatatti qara'e san yoo isiin diigamtee jiraatte deebisee jaaruu qabatu. Jaaruu qabda khalawaa attayyaatti qaraatu yoo isiin diigamtee jiraatte deebiftee jaaruu qabda jiruu teetiin khalawaa san bakka deebisuu qabda. Anis akkas godhuun qaba hundi namaa kun akkas godhuu qaba. Gaafa kana fuula rabbitti quraana kiyyaaf maal goota yoo rabbi jee waan jennu takka arkanna. Kanaafuu quraanni Biyyi teenya keessaa badaa waan jiruuf, dhaloonni qubee Qur'aana wallaalaa waan jiruuf, duula kana karaa kanaan xiyyeeffannee Qur'aana biyyatti haa deebifnu, biyya Qur'aanni itti bu'e tanarraa labsa goonatu. Bakka Qur'aanni dura Rabbi biraa itti bu'e tanarraayi labsa kana hawaasa keenyaaf bakka jiru hundatti lallabna. Kanaafuu inshaa Allah jazaakumullahu khayran jenna. Namni dhaamsa qabu keessummoota keessas tahee warra Makkaatis tahee namni dhaamsa qabu yoo jiraate carraa isinii kennina. Achi dura immoo Juneeydi, Sheeh Juneeydi nu wajji jira. Sheeh Juneeydi warra jila keenya daawaa fi iyyaafannoo keessatti eh, daawaa adda addaa, walaloo adda addaa, waan adda addaa qaburraa makkuma kana keessa dhokatee ta'a.

obboleeyyan kiyya awanniniin jiru rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama akka sheekh keenya kana rabbiin nu keessatti haa heddummeessu ee wallaahi inji sheekh keenya kana rabbiin umrii nu haa dheeressu ulamaa akkanaa tana rabbiin nu keessatti haa heddummeessu kanumaan jaa insha allahu ta'aalaa Qur'aana Rabb sheeyni keenya reefun tana Qur'aana Rabbul Izzaan buuse Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu buuse kana nuu qaraneesse kana tanaafu Qur'aana kana gaa anis akka mataa kiyyatti inshaa Allah hanga Rabbi naa laafise warra qindeessuun haa ta'u gadi bu'ee gandaan duraan itti qareessanitti haa ta'u inshaa Allahu ta'aalaa waa rabbi na laafisa anis inshaallah taaffiin hin godha mee takka ammaas gaa gandaan duraan halaala taa'ee faarsuu ture san taraa takka inshaallah ta'ala nin ja'a yaa biyyoo makkaa yaa bakkaa yaa ganda dhaloota nabii yaa biyyoo makkaa yaa bakkaa yaa ganda dhaloota nabii

San booda ni qeebalamteef. Isaa fi Makka jidduu girdoon jidduu fudhatte. Akkasii ishee jiru. Ganallee wali sii haa dhaabu. Mee namni dhaamsa qabu yoo jiraate baate asumarra goolabna. Warri Makka ka dhaamsa qabu ni jira? Yaa maashaallah rabbiin inshaallah. Egaa inshaallah Sheekh Shamsuun kalaaqana nu godhe kana. warra dabbasooti laga buruu dabbasoo shamsu shamsu shamsuddiin homaatimi sheekummaan nama hedduu qabdiihu baga firraa dhiifteehu rabbi jazaa isaa haa kafalu jennaa mana isaa mana barakaa rabbi haa taasisu ilmaan isaa illee ilmaan barakaa rabbi haa taasisu inshaallah jiruu isaa ilmaan sarraa rabbi isaa haa gammachiisu dhiiraa fi dubartii hundaa'uu milkii rabbi haa kennuu fi rabbiin mana barakaa rabbi isaa haa taasisu

duuba diin kana facaasuun barbaachisaadha obboleeyyan keenya. Saniifuu waa takka yaadadhe dur nuti biyya teenyatti biyya carcar Sheek Kadiir jedhanii nama tokkorraa osoo qaraanuu halawaa lama wal cinatti ijaarre jechuudha. Halawaa darasaadhaa ta keessa qaraan. Halawaa tan odoo keessa qaraanuu qaraanuu galgala sheeyni ifaa dhaa- iba- ibidda dhaamsaadha ibidda keessa bukkifanna qoraaniin. Sheeyni gartee dhaamsaadha deemaa nuun jee. Rabbi qaddaraa rabbiiti qaanqeen ibiddaa huccuu keessa seentee nuti dhaamsinee bishaan hin dhaamsinee halawaa lachuu keessatti biraa deeme. Akkasitti halawaa sanitti qaanqeen halkan keessa qabattee gubatte halawaa lachuu wal cina. Duuba dhawgaa sheeyni halawaa jaaraa jaara. Wallaahi halawaa sanii yaada. Rabbi warra ijaaru rabbi nu haa godhu. Ilaa amma halwaan sun hin deebine jechuudha. Halwaan ijoolleen itti qaraatu sun. Quraana nam tokko nam sagaleen irraa qara'uu turre bulee quraana soddumman kana gartee kun irraa baratee kun irraa baratee. Nam jaha quraana aliifaa buusaniitu waan irraa qaraan dhabanii zamana dursan keessatti ijoolleen quraana dhiifte bulee. Rabbi warra Qur'aana ijaaru Rabbi nu haa godhu. Waan sheeyni jee kana warra waqqattee hojiirra oolchu Rabbi nu haa godhu. Taqwaa isaa Rabbi nu haa kennu. Obboleeyyan keenya lubbuu tiyyaa fi lubbuu keessaniiti sodaa Rabbiitiin dhaama. Warra isa sodaatu Rabbi nu haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. inshallah halawaan sun deebuu qabdi halawaan sheekh bayaan ji'u sun deebuu qabdi ganda siiti fi naannawa siitis beeynee nuu fi sheekh bayaanis wajji taanee amata baranaa kana keessa halawaa san deebifna inshaallahu ta'ala halawaa takkii san qofaa miti san fakkaatu hunda bakka quraanni halawaan irraa jiide hunda bakka sitti akka deebitu saattaaffiin teenyalleen tana wanni rabbi irraa kajeelulleen tana rabbi umrii nuu kaayee amata yeroo kana inshaa allahu ta'aalaa ganda keenya ka qur'aanni keessa hin jirre tokko akka hin jiraanne tattaaffii san rabbi irraa kajeella rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jazaa gurguddoo isin haa kafalu jenna nagayan nuu jiraadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh